tuk i chang cun vun put i chang panga le nga pahnih cun vun put i Jesuh nih mahilung he man an put tiah a tlok a chiar a phun a zai lo ala ki bawipa sinah lunglawmhnak bia chim vitamin run siter ti a tet lo hallelujah hallelujah mah chang le nga hi kan damnak ca vitamin run siter a til lo hrimhrim A ruang cu nga le chang ah khan vitamin a rak chiah dih cang ca khan si. Hallelujah! Nan thlacam rawl ei lai thlacam nan thlacam ka ngaih ah hin kai nuam tuk thlacam zong hi nan thiam ve a lei cem in phun dang ka ruat hlah up. O nan duh sila ka ruat ko up. Baptist pawl thlacam hrim cu ka ngaih ah hin kai nuam tuk a dih bak khin an thlacam kha record vun tua hna selaw vun salman colh ning la ti ka duh khi soi khi si loin mu soi si loin a thlacam an thiam khawh ning pathian fim an hei chim ning idea an hei pek ning a an men bak lo si Pathian minung hna, nangmah nih hin maw Pathian hi fim na chim theo rih ko lai. Nangmah nih maw idea na pek rih ko lai. Nangmah nih maw a min na pek rih ko lai. Bawipa chawnh zia hi thiam cang hen. Bawipa mi kan ti le kan rawl hi vitamin rin si ter law kan takpum sa ca se tha bik rin si ter ko. Oh, sacim zeisi ah dah ka canter lai tiah van in ti sela na ti nga dingmi cu para na ti le bawipa kan ti le kan rawl hi sit chabi ka vun canter ko an ti ah khan vitamin chabi ka vun siter ko tiah khan A cheu cu vitamin ding lo dawh kan tampi cu. Keinak a ngakchiat lio vitamin ka ding bal lo. A ruang cu kan si rak fak tuk. Laitlang ah vitamin rak um bal lo cu. Asinain vitamin pakhat man na ei hlan ah khan pei thing hna le ram hna le thing tlai le ram tlai le zeiba vialte kan Pathian nih vitamin A in Z tiang cu a rak chia dih cang cu. Ma cucu ma Pathian cu vitamin kong ah cian na pek. Ka ning a zak deuh. Thing hna le ram hna sibawite nih an chimnak ah a zong ah hin vitamin ummi zong ai thleng dih amah le a zong le in pei vitamin um te an kan cawnpiak kha a theimi hna nih Pathian nih pei rak sercia dihmi si cu macam a rawl nai hun i kan voksa arsa nga sa nai chiat bawipa Run thianter dih. Aw, na hmun phiak si ti Bawipa he hmun phiak an a vun hman ti Bawipa hi vialte a thur a hnawm vialte nan nuva dai khang ve thur hnawm pi cun ma rawl cu chum Bawipa nan nu nih a fel lonak vialte kha Bawipa nih a hei thenh hnga Bawipa kan ti le kan rawl vialte hi vun thianter dih lo kan pum caah si ṭha bik la vitamin ṭha bik ah vun siter ko A cheu cu nan thiam hlei ka i kan thlarau hi ti na rawl vialte hi kan thlarau ṭhawnnak thazaang ca vin siter tian a ti o ka thawt rilmal i sathaw le mehthaw i thlarau thazaang a pek a mirum vialte hi thlarau minung an si hnga i kan nih pawl nan nih pawl hi kan lo ko lai cu te thlarau ti le rawl cu kaan ei phung si lo hna in ei ding a si. Hallelujah! Cucaah kan thlacam ding hi thleng deuh tuah hna u si. Khi traditional kan ti i kan nu le kan pa biatak an rak theih lo lio i an cam ning ringot khan kan kalmi zong hi Pathian minung hna tu cu chanthara kan kal cang i kan Bible theih ning zong hi piang deuh cang seh thawngtha chimtu zong hi Bible a chung deuh ah lut usih law thla kan cam bia kan chim zong ah hin Bawipa duh ning deuh hin chim i tim tuah hna usih ti hi thazaang pek kan duh hna.